Omunyeshengyerokazi owa Bushenyi disiturikiti Honarebo Annet Mugisha arugireyo yasiima muheereza ka China ahabw'okugyenda omu maisho nana okuhika aha buhanguzi obw'obwegyese ogu. Ayongyire yagyenda omu maisho n'okureebeka ngu nasiima ka China ahabw'okugira ngu akatandika eishomero akuzire kandi hati yahika aha buhanguzi bwe.
And for that matter I want to extend an attitude of gratitude to the creator of heaven and earth for making it happen Ninja kubanza kutabarisya ka China munywani wangye Congratulations Congratulations Congratulations I don't know how many times kwonka nitwenda kukutabarisya kandi ngaruke nsiime mwena Abaija kutabaazisa munywani waitu Kachina ahabw'okumara emishomo. Takomire ahari ekyo, ayongiire nanokugamba aha kikwatirana ahabwesigwa bwa muheereza Kachina obu aine, ngu we kakusaramu kukora ekintu nateekwa okuba nagyenda omu misiri okureka ngu nakikora kandi asabire abantu abandi okugyenda omu misiri okureka ngu nibamureeberaho. Kachina ogu nyowe nkamuhurira katemba yeye ntyo ari okwe nakora ebintu bye kwonka nkantakamubuga naga. face to face kandi nka ntakamanyaga value yeye, nka ntakumanya ngu ebintu bye ebi arikukora biine omugasho. Mbwenu nyija nigyenda omu karuuru, ninza kwetsimba Bushenyi, ningira ka Bushenyi mu kakahurira. Ninza eka netengatenga obwo noshusha ngu the world has come to an end. Kacayina yaija yatukorera akaruuru. Abaganda nibagira ngu emiija kukeeta akabi ahabw'okuba akaruru n'enduuru harimu n'okufa harimu ebintu bingi ngu muno omu kabi ye muno dala. Annet Mugisa ahendiire na n'okusiima ekigombe kya nrm ahabw'okuteekamu amaani hamwe na n'okureebeka ngu nibarwanisa ekikorwa ekibi eki eky'ebininkini ngu baagyenzire omu maisho kureka nibarabyaho eiteeka kandi barinzire omwebembezi w'eihanga His Excellency Pulezidenti Yoweri Museveni okugyenda omu maisho n'okureebeka ngu naasayininga aha iteeka eri barabizemu. Byona baatsize kubikora ahabw'obusingye. Ahabw'ekyo abarya mureke tweyongyere tugume nituhagira. Nrm. erikwebemberwa gavumenti yaitu enungi erikwebemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ahabw'okuba ebi byona abaire naabikora ahabw'okugira ngu hariho obusingye. Ekindi ogume ori eky'okureeberaho, be a role model, continue being a role model, the way you talk, the way you dress, the way you, you, you, you mean, I mean ebi orikukora Byoreke oburungi bwawe. Abantu baingi bagambire ari muhereza kakye aina ebintu bingi ebi akozire hamwe nana enaku eyi yarabiremu okureka ngu nahiga abahanguzi nk'obu kandi bahiga abantu baingi abaine entekateka y'okugira ngu bo tibakubaasa kushoma bakuzire ngu mazima ekyo n'ekishuba baine kureka ngu nibagyenda omu maiso kureka ngu hakiri bahikiriiza ekitekateko kyabo. Obu ize owange orikunshaba basare, nkanyema ngu nooya omu katemba yaawe. Naakora risiki. Nkakora risiki nimmanya ngu ekintu kimwe waaza kureeta akatemba omu ishomero, ekya kabiri tikigyendererwa kyawe nkaba ntarikukimanya ki kyenyini nikiiha. Zo zonka ziri nka tiivi na reediyo. Waahurira? Agaruka kyeera aha reediyo akora wiiki yoona, aza aha tiivi akora wiiki yoona. Mbwenu notihiza ekitiinisa kandi nitukushemererwa and we are so happy for you. So Dickson nawe nagya ngu congratulatinge kandi ngu nkumanyise ngu abakubereireho boona kuriya omwe nikikweeta okuteera ekiraka kuriya kasha haine omwe abaire nakyerererwa ba producer bagira ngu hapana arugeho agyende obundi aija late kandi nti mumureke mporampora mporampora so we are so happy for you kugira ngu eki obaire noyirukanzya wakihitsya aha muheru Bagyendire research ye bakagikora omu group but their research was very good kandi ahabw'okuba obubabire nibagidefendinga nyowe bakangira ngu ntazamu nyowe owaba supervisingire bakagira ngu ntazamu abashomesa abababurize group yaabo They performed very well
baitu nk'oku munywani wangye yaagamba, ka China aherize kuhika omu kiraasi nangwa tusure amwetegyereize, ninyijuka tukaba turi omu discussion y'okubanza yaareeba omwana ategiire kubi eishookye, akaba ategiire atairemu nk'ekigoori kitoire nk'oku, yaamugira ngu kwonka iwe toraabe munywani wangye waaba okiine eryo eishookye, omwana yaabanza yaanyiiga naampa buri ataano omuzaire wangye kandi tushoma hamwe. Waayamugira nyowe ninza kukugambira, n'okukimanya waanyimya. Ogwo mwana nangwa tiyaija, kwonka hati eishookye akaritega, kandi yaamanya ekika China yaabaire naamugambira. Mwene ka China arugireyo yaasiima kandi yaayekwatsa na Mukama Ruhanga, naagira ngu mazima nikibaasika nk'oku yaayeshongwire eibaare rye, kwonka naagira ngu ebi byona okubirabamu akeekwatsa Ruhanga hamwe n'okusiima mukazi we agyenziremu shi kureka ngu naamurabyamu omu nshonga zitari zimwe na zimwe. Ka China naagira ngu kandi eki eki yaakora naaza kuba naagira omusyo kureka ngu naayongyera aha misimo ye hakiri abaase kureka ngu naikiriza ekirooto kyeye. Dokita Justus akaba ari munywani wangye nk'omuntu weena. Kwonka enkumi ibiri ikumi na mukaaga ku twaabaire nitutaaha enju yangye aha, Dokita Justus niwe yaabaire ari chairman. Hati ku naagizire omu speech nti hati, Nk'omuntu ku orikuba nookura, nooba nooyenda kugura poloti, nyowe nkozire ki? Ngiguzire. Nooba nooyenda ogyombeke? Ngyombekire. Waaba nookura nooba noogira oti, Niinyenda akamotoka, tinkaguzire. Nooba nooyenda omurimo? Nkaaba ngwine. Nti hati nimpurira ebintu byona mbikozire, niinyenda kugaruka nk'aha aha ishomero. Baahaka naagya, akamotoza ati, Naakuteeraho emitwaro ashatu. Manya kireeya ati, Naakuha ebitabo ebiraabanze. Manya baahi? Aha. Kwonka naanye nkaba ningamba nk'ekintu eki nyine omu puraani. Mazima hakaba esande emwe omushaija ogu nareyiija na admission form ze atuuza efuumuruka. Akozire nka MC sipiidi kandi waashabire omuheereza ka China ngu aine kureebeka ngu naateekateeka eky'okwesimba aha bwa MP nainga shi kuba omunyenshangyero w'eihanga ahabw'okugira ngu aine ekihango eki arikumureebamu.
Nk'oku naazire ngu nooza kutunga diguri, niinyenda nabwe ngaruke ndange ngu omu biro bitari bikye na bikye, Ka China naza kuza omu parliament ya Uganda. Ekyo nakigamba nakisiringa in Jesus name. Eeh aine potential eeh aine potential kandi aine omukazi we, omukazi we tari rwejura.
Omureebi wa KR Media News Centre.